a na ɔyɛ kɔmfoɔ. Nti me wɔfa no so ɔkɔ baabi a ɔde me kɔ. Nti one day bi na ɔbɛfaa me sɛ yɛnkɔ village. Nti yɛkɔ no ɔka asɛm bi a na n'ataade no asesa colour. I remember ɔka asɛm bi saa na ɛda ne ataadeɛ kɛseɛ bi si ne na cross kɛseɛ da akyiri. Ɛna ɔsan kasa na ɛda ne furugu fii bi. But ne nyinaa na mete bicycle no akyi. Ɔyɛɛ no na meba fie na meka kyerɛ me nana baa sɛ ɛna ɔkaa sɛ sɛ wo wɔfa yɛ saa adeɛ a ɔde wo rekyerɛ n'abosom no na ɔwɔ abosom.

Nipa no se oo, sɛdeɛ ayɛ no, gye sɛ wokum maame na wosɔ mogya no bi na wonom. Bɛ na akwadaa no wɔ seven months. Adomaako, saa tenam aben oo. Sa, aba.
Eh, abusua eh, yɛma wakɔ aba ɛba me net studio eh, ɛnɛ Ɛnyɛ wo kan kɛsɛ wa yɛba bɛdi nkɔmɔ Nnɛ deɛ maba lodge dɛm yɛba bɛnu mogya Ɛsiane sɛ ɛɛ yɛte lodge a nsɛm biara deɛ mogya sɛm na yɛte ɛwɔ yɛsom Na nnɛ baabi a maba no ɛhu ankasa ankasa Ɛnnɛ program no yɛ my life my story Nnɛ ɛyɛ my life my story with Rev Agye Kwadie Yɛba bɛtie abrabɔ mu nsɛm Wɔhyɛ aseɛ no senior abrabɔ nsi teɛ Na yɛ a yɛdi akyire a yɛba no

Baabi a ɔbɛhyia me biara, ɔkasa a mɛgye so. But sɛ me medi me wɔfa akonnwa wɔ fie nti sɛ mekɔ fie a, wobɛtumi afrɛ me Nana Takyi Abia ma metɔ so mmienu. Ɛna eh, mede aborɔfo din mmienu na ɛkɔɔ sukuu. Mm, mm. Aha, mede Gideon ɛna Prince. Enti yɛnam kurom a, wobɛtumi ka Prince. na matwa m'ani na yɛagyina hɔ adi nkɔmmɔ me yere bisa na wode prince sɛ aane ɛkɔ anim kakra gideon na matwa m'ani a wode gideon mesɛ aane ɛsɛ ei wokɔ na din bebrebe saa nti yɛwo me kwasi ada so nti no mede wobɛtumi afrɛ m kwasi agye kɔ deɛ simple oh, okay oh, mm-hmm. nice. abusua na kyɛ sɛ yɛtra so afiri hɔ no maa ne sa rev wedeɛ wɔn se lodge dam mm. yɛnom mogya W'asɛm te sɛ.
Adaako, sɛdeɛ asɛm yi teɛ no, wodɛ hwɛ Nyame anim paa na makra me yere ne me mba sɛ mekɔnom mogya ara. Mm, because me ba nyina na ɛda me tim a me sɛ kɔ first kɔ hyɛ me bisa. Eh, ɛwɔ abɔnten bebree. Deɛ ma saa adwene no aba Ghanafoɔ ne nnipa bebree tim no sɛ, mm. yɛhwɛ Nollywood, Hollywood, Kumawood, saa wood woodfoɔ no a, yɛbɛ ate movie biara no na grandmaster no atu kɔ soro. Mebɛyɛ grandmaster, mentu nkɔ soro da. menso da kura sɛ matu da na kura bi kita na wɔnom mogya bi ade bɛkye na ne maame awu ade bɛkye na ne papa awu ade bɛkye na sɛ ade bɛkye nsɛnsɛm bebree bɛ naano na yɛ ate fom a lewin wu yɛn lewin da so te ase ɛnde mm, ɔmo angye ani mhm. but naano na yɛ ate fom na na grandmaster ne nom mogya ndeɛ ɛnde yɛ nɔkorɛ So is there be a case sɛ yɛwɔ club bi wɔ hɔ nom anaasɛ association bi wɔ hɔ nom a ɔmo nom mogya, onipa mogya? Makyini Ghana paa ne Africa ha nkuro nkuro yɛn nyinaa de but most na makɔ so me nhu bibia saa da. Sɛ ɔmo nom nipa mogya. Dabi dabi dabi bibi saa nsii da. Okay ah ma ma ma clear asɛ me clear amanfoɔ doubts kakra. Bibia saa nsii deɛ ɛteɛ ne sɛ. Ɛɛ, yɛwɔ benkum ne nimfa, yɛwɔ papa ne bɔne. Yɛwɔ wɔn a wɔyɛ wɔn te sɛ wɔyɛ lɔɔgyefo a wokɔduru a, nso woba a yɛbɛ wode five point five ba a, yɛbɛma wo ten billion. Nti wokɔduru a na wɔayɛ ankakyɛ bi na wɔatwa sample akyɛ nti wobɛhu sika bag ma na wɔaka akyerɛ sɛ nananom awie. Wɔn se fa nantwie mmienu, fa afunumu mmienu bra. Nti onya yɛ saa deɛ no kyerɛ wo wie a, Wahu sika, nti bosea koro mpo a wobɛkɔ akɔpɛ, ɛɛ sɛ agyapadeɛ bi mpo a wobɛkɔ akɔtɔn na wode sika no abrɛ no sɛ ɔmfa nkɔtɔ afunumu ɔmfa nkɔtɔ nantwie no ɛsɛ ɔtɔ afunumu baako one fifty million mmienu yɛ three hundred wode tɔ nantwie no fifty million fifty million mmienu na ayɛ four hundred nti that moment no nipa no anya four hundred million agye ebi mm. a na wonni four hundred million da hɔ wokɔkye bosia na wagya padeɛ bi wo plot bi wo dan bi a wɔsi a wonwie wakɔtɔn na ɔde abrɛ no because wonya saa sika no a wobɛtumi asi asi dan kɛseɛ koraa wokɔtɔn no ade ba wie a nipa no sɛ o oh, sɛdeɛ ayɛ no te sɛ wokum maame no asɔ mogya no bi no anom na wama big tax tax a wontumi mfofeli mm. na afei abɛdane asɛm kɛseɛ bi abɛto wo so mm. enti saa tam no nipa no ɔntumi nyɛ biom na ɔka kyerɛ sɛ wontumi nyɛ de afiri lodge no mu mm. wo sika no so ahye mm-hmm. nipa no so afa Etu deɛ ɔno waba abɔnten a wɔbɛka sɛ no sɛ ei lodge fo dɔm dum nipa mu gya o.
Mm, Which ɛnte saa. Mm, mm. Freemason o, African lodge o, Knight of Masha o, ɔmo nnum nipa mu gya. Ah, okay. Dabi.
Okay, this is just by the way. Mm. Mm, me kala man for that kakra. Mm. But all the same, yɛnkɔ Maa yɛn fɛ no nsi nkyɛn because mewɔ more questions about okay. saa area no. Meyɛ sɛ mewura hɔ nom a. Yɛbɛka hɔ bebree. Yɛbɛka hɔ no bebree. Ɛɛ abrabɔ no wabɔ. Mahu sɛ wabɔ abrabɔ no paa. Sɛmi. Wakɔ ani. Sɛmi.
Adogo, where's the obia sem na okay? Nyame. Wa ba brabon pa ye ba ufie eh wadwuma mu oh wakɔ wani. Eh, ne nyinaa mu no menim sɛ wohyɛ aseɛ firi baabi mm. ansa na woba bɛduru hɔ no mpɛ sɛ wonante firi baabi a ɔhyɛ aseɛ no mm. eh, yɛfrɛ no sɛn wohyɛ aseɛ no ahokyerɛ wowura mu akwansideɛ a ɛbaeɛ mm. na yɛfa so na wode tu yɛfo na ɔma a ɔmo ɛtie yɛ no ɔmofa biribi ɛfiri eh, wabrabɔ mu bi ɔnoma ɔkɔ n'anim kakraa bi a biribi bɛtwa n'anim kakraa bi a na ɔma n'abam abu Mm. Sɛ na wosi hyɛ aseɛ. Mɛda ase biom.
Abrabɔ deɛ, ɛma ɔba mu mbu. Yɛwɔ nsɛm bebree wɔ hɔ a, mɛtumi aka no one after the other, one after the other, anaa yɛ piki baako baako bi a, ebi gyina so na mede atu nipa fo. Anaa mɛbɔ no napɔ so napɔ so de atu nipa fo. Mm. One ɛyɛ consistency. Mm. Adeɛ bi a woyɛ no, wopɛ sɛ woyɛ ade koro yɛ yɛ a, ɛbɛtake you ten years. Okay. Wopɛ atie, wopɛ agyae. Anything adeɛ bi a wopɛ sɛ woyɛ adeɛ wei yiye sɛ program na adom ako pɛ sɛ wotwitwitwitwa mm. ok sɛ biribi a wopɛ sɛ wotwitwitwitwa biara no adeɛ bi a wopɛ sɛ ɔyɛ biara no wopɛ sɛ ɔyɛ saa adeɛ naa na wode yɛ ɛbɛtake you ten years no matter what the situation may be mm, mm, nti woba lodge ma ɛbɛka akyerɛ nyɛ sɛ wofiti apɛ na wayi dabi it doesn't work like that mm-hmm. me it take him that, year, eh, that some years ansa na ɛbia mehu sɛ menya nyɛyɛ yɛ deɛ but me ho tɔ me aha Me me ho nkyerem sɛ mefrɛ obi sɛ ma me sika nkɔtɔ aduane anaa ma me sei daabi menya sika tɔ fuel gu me kaa mu menya sika tua me light bill menya sika bɔ akɔho menya sika yɛ biribiara me ne obi ani asɛm mede na bi kaa menyɛ baabi de bi to aha me ho henhan me kakra ɛnte sɛ first no previously no na ɛnyɛ koraa me dada nti yɛnhyɛ aseɛ mfiri baabi a na ɛnyɛ no yɛnhyɛ aseɛ mfiri na ɛnyɛ eh, yɛka ne sɛn yɛwɔ mu village mm. eh, me maame de comfort me papa de something mm. and uh, me maame ɔpapa no ɔyɛ kɔmfoɔ mm. ɛna me papa ɔpapa nso na ɔyɛ sɔfo ɛnyɛ sɔfo bi akwa pentecost sɔfo nti pentecost sɔfo ba bɛyi ma ɛna kɔmfoɔ ba baa ɛna ɔmo ka bom na ɔmo wo yɛ saa wɔ no ɔmo wo yɛ tere mm. mi na mi yɛ pani ti mi maame ma ne papa ma nyina mi na mi yɛ first born na bɛn maame deɛ nya ne ti yɛ yie ma ɔgya aware no ɔkɔ ware obi foforɔ mm. bɛn papa deɛ up till date no ɔnware biom good so um, ɔmo wo yɛ no mi maame na ne nsɛm yɛ si mi papa mm. ti mi maame eh, na ɛkwete aware no kɔɔ yɛ. na ɔgyae hɔ. Na kyerɛ sɛ wo papa anyɛ no bɔne wanyɛ no hwee. Me papa no na ɔnom nsa. Mm-hmm. Na me maame nso na ɔmpɛ saa adeɛ no. Mm-hmm. Ɛna moreover obi a ɔno wɔ ne sika na ɔtwa bi deɛ mm-hmm. ɔbɛdɔge wo koraa na wakɔ atoa n'abrabɔ so. Da saa na case no kɔyɛ. Nti ɔno nso kɔ no wanhwɛ n'akyi na ɔgyae hɔ na ɔde ne ti bom na ɔkɔ. Nti yɛ ne nanina mu ne makyiri ba nti sɛ class three class four na aware no guiɛ. Nti makyiri ba no kɔ Kumase. Ɛna Yɛ last born no nso ba maame bi hɔ wɔ eh, Techiman mm. hɔ na yɛ wɔ village mm. so eh, tam a na ɔmo nya nkɔɛ no medodo obi afikyiri ma na na wama esika kakra na afei yɛde didididi kakra kakra until sɛ eh, yɛ mu teteɛ nti me nua no deɛ ɔwɔ Techiman no yɛ last born mm. ɛne deɛ ɔwɔ Kumasi no ɔmo hu ɔmo kura yɛn di ten years. Sa na ɔmo nnim wɔn ho.
Ɔnim sɛ ɔwɔ akyiriba a mm. ɔyɛ ɔba bɛ na ɔnim no. Ɛna eh, deɛ na ɔwɔ ha nso na ɔnim sɛ ɔwɔ eh, ne brɛ panin wɔ hɔ ka me ho a mm. ɔno wɔ kuma so bɛ na ɔnim no. Mm, Nti mɛfa akwanya wei so tu awofoɔ no nyinaa fo. Awaregyadeɛ yɛ very bad thing very very bad thing nti sɛ situation ba a montena ase na monsɔɔve sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa mo. Me sɛ ka menya papa good ɛna menya maame good a asowɛ. Ka baabi a wɔadidi no. Hmm. Nti hmm. na kyɛ sɛ. Ka baabi a wɔsi abɔ no no.
Hmm.
But eh, the way I'm eh, kofa bi nso ka sɛ eh, sɛ nka ebi maame ne papa no yɛ nka ebi a mi ndu ha. Ne nyinaa wɔ nyame nsam. So after it no yɛ yɛbɛtena me nana ba nkyɛn wɔ nkwayɛ so mm. me nana na ɛyɛ professor Kofi Amio mm. former MP mm. ɛna ɔsan yɛ former eh, minister of Eh, Ridgway and Harbor ne saa nema nema no okay, okay. ne maame mebɛkɔtena ɔno ne maame nkyɛn mm. ɛwɔ nkwaeɛ so na ɔwɔ mmafuo bi yɛkɔ sukuu kwafoɔ bi yɛ yɛkɔ hɔ ne ade nti tam a prof so bɛfa eh, me nana yɛ ahene wɔ akɔ aburukyire no mm. ɔmo de me kɔma me nana amadwomɔ mm. back na ne me nana amadwomɔ mo so kɔtenaeɛ nti yɛkɔtenaeɛ no nti nana yɛ ahene ɔde ma nkyɛ ɛna prof bɛfa na mekɔɔ me nana adwomɔ hɔ no nti me nana adwomɔ nso no na mewɔ fa ɛyɛ priest mm. after me nana no wuyɛ no mm. me nana na ɔyɛ kɔmfoɔ no me maa maa no me ɔfa bɛfaa turo no mm. a na ɔyɛ kɔmfoɔ nti me ɔfa no so ɔkɔ baabi a ɔde me kɔ nti one day bi ɛna ɔbɛfaa me sɛ yɛnkɔ village nti yɛkɔ no ɔka asɛm bi a na nataade no asesa kala ɔkasa na atade atade te sɛ white nation ɔtumi kasa na ayɛ gyalabi a black Saa I remember ɔka asɛm bi saa na ɛda ne ataadeɛ kɛseɛ bi mm. si nea na cross kɛseɛ da akyiri ɛna ɔsan kasa na ɛda ne furugu fi bi ɛna ɔsan kasa na ɛda ne furugu na furugu ne down mm. na ɛsan kasa na ɛda ne white wow bɛn ne nyina na mete mm, bicycle n'akyi nti ɛbaa fie mu asɛm bi de menim deɛ ɔyɛ ɛti

a ɔben na ɛwɔ fa abɛyɛ sei no nti wo yɛmpɛ kɔmfo wɔ efie biem nti wofiri akɔ kɔ sunwane nti ɛma me kɔtena sunwan gyase no nkyɛn nti deɛ nti anaa mo mpɛ kɔmfo wɔ fie biem sɛ yɛn nyinaa bɛyɛ kristofo na nyinaa kɔ pentecost Okay. Nti mi wɔfa no nko a na yɛhu ne sɛ ɔyɛ evil bi a waba wiase a ne so devil a Na ɔnkum nipa, but he, me nana na ɔyɛ kɔmfoɔ, mm. ɛna wawu. Nti eh, yɛn nyinaa kɔ asɔre, yɛkɔ Pentecost, yɛbɔ mpaeɛ, Yesu bɛyɛ, Yesu bɛyɛ saa, nti yɛpɛ Yesu asɛm sene mu wɔfa no. Na kyerɛ sɛ mohu sɛ hanom sɛ deɛ bonsam bonsam na ɔwɔ mm. adwuma na ɔyɛ. Sɛ mm. yɛkɔ asɔre ɔm sɛ woyɛ saa, woyɛ bonsam adwuma.
Nti ɛbaa saa, yɛ saa, ɛbaa saa no, ɛna ɔmo yi mi kɔ sunyani mm. nti mi wɔ fa ne bi wu nam san baa back ɛna ɔmo a mi kɔ yɛ adwuma wɔ vodafone kakra mm. nti anfa ɛna mo fa no firi mu nti ofiri mu no ɛɛ na nneɛma nsan nkɔ yie ɛna mo san kɔ village back nti mi ni mi didi mi nam fo akyi ana agya Eh, saa tam sɛ na maame nya mbae mm. nti me papa so nya mbae na ɛwɔ sɛ nti wo nkwa na wobɔ ɔba me nkwa na mete si street no so akyɛ o mesi street no so akyɛ o mm. nti na sɛ still mesan bɛ join ne gang no foforɔ mm. na agya mebae nti mebɛ na mene me nam foforɔ na ne na nam nti one day bi na ɔsɛ obi awu ɔmo kɔyɛ wikipi na mema yɛnkɔ na yɛkɔɛ nti yɛkɔɛ na agya Kushia girl bi mesu na mesuru sɛ mɛka sɛ mepɛ no mm, mm. ɛha nti meka kyerɛ madamfo bi waka baabi aza yɛ nyame mfa ne kra nsie mm. ɛna ase akɔdi anim na ɔkɔpɛ gɛ gɛ nse mankɔ asɔle a ɔnte ase nso ɔfa ɔgyimi a nso yɛde asɔle kɔ yi nti saa de na street no so yɛ medɛsen asɔre no koraa nti na me me wɔ street no yɛbɛbɔɔ bɔɔl tekyim a na team bi wɔ royals academy mm. yɛne kiyoyo mu denkyebile mu ne saa ns mu yɛ time no mm. nti yɛbɛbɔ ɔfa yi sɛ team na ɔka obi anim yɛbɛbɔ ɔfa yi sɛ team ne kakra bɛ na mepirapira nti mbɔ anam apira mbɔ anam apira na megyae nti madam baako gabriel na ɛkaa sɛ yɛnkɔ sɔfo bi yɛfrɛ no philip agonyo mm. tekyim asunwan road kuro bi wɔ yɛfrɛ ɔtumi ankwanta yɛkɔɔ no all night Me kura ɛte hɔ na ɛtena ase nyinaa ma da na obisa sɛ me maame wɛn na nso me maame ɔwɔ hɔ na ɔsɛ adeɛ kye a memfa me maame mbra nti adeɛ kye no adeɛ kye yɛ mede nkɔbɔ maame amaneɛ sɛ sɔfo bi si memfa mbra o ɔsɛ sɔfo ne pɛne sika agye adi na maame sɛ mo nti na onim sɛ sɔfo ne nim no ɛni nti na ɔpɛ ne sika agye a nti ɔfa me so agye no na maame sɛ wɔnkɔ wɔn deɛ wɔnkɔ baabi a ɛna me nana baa sɛ wɔbɛkɔ ɛna me ne me nana baa nyinaa kɔɛ ɛna ɛkɔdu ɛna obisa sɛ ɔna nani na ɔse ane ɛna so ɔyɛ sɔfo na ɔbɛte asɔre bi na asɔre a ɔbɛte no wiase nyinaa bɛte ne nka mm. mehwɛ akɔ asɛm sɛ meka mu akoma no mtim sɛ sɔfo akɔ waagyi me ɛtumi nim sɛ mebɔbɔ wɔhu sɛ wobɔbɔ no ka kyɛw sɛ asɛ ah memeyɛ footballer Mbɔbɔr. Ntsi me ba na ɔhyɛ me nkɔm dɛ mɛyɛ sɔfo a, antse medze dzi no atam wɔ me tsir mu, na mekã kyerɛ me nana dɛ ɔmma yɛnsɔ no nkɔ sɔfo mu, onnhu no hwee. Nna ɔkã dɛ wo nana no ɔbɛyɛ cause trouble a, nna me so meyɛ obi a nna memmpɛ kasa. Me nana se, wei ɔnnkasa o, ɔyɛ dzinn. Ɔse hwɛ, ɔdze nsɛmnsɛm beberee bɛbrɛ mo, na ofir nsɛnsɛm no mu nyina wie a, ɛna ɔbɛsi kwan mu, ɔba bɛdi sɔfo, na asɔre ɔbɛte no, wiase nyinaa bɛte ne nka, deɛ ɔwɔ a ɔbɛka akyerɛ a, nti yɛnhwɛ ne yie. Nti mede sɛ mede problems problems sɛ ɛba a, ma ɔmo bu mfu, mm. ɔmo nkita ne kakrakra. Na ɔno na ase yɛ ɔte ɔda ase na ɔda ɔbɔ mpae ma na yɛkɔe. Ɛna wakeeping foforɔ san baeɛ, ɛna ɛkɔe ɛkɔe du again si da, ɔntwene sɛ mekɔ asɔre. na meka sɛ na ɛkɔ bɛyɛ wɔn yie o. saa gɛn na atwe asɔre kyɛ. ɛɛ msi saa deɛ ne sisi menya kɔ asɔre no mm. bɛrɛ asɔre no a mekɔ no ɛnyɛ nyame na asakyera me ɛna ɛnyɛ kristo na mahunu no mm. ɛna ɛnyɛ twene na ɔmo bɔ no ɛna me kɔn na ɛdɔ sɛ mekɔ asɔre mankɔ asɔre agɛ ne nte aseɛ mm. nti sɛ menya kɔ asɔre na ee akɔ ee mepekini kɔ a menya sika o ɛna agya menya yɛɛ ne saa na mekɔ tena so nti mekɔ asɔre a na wɔn ayɛ sɛ wɔn afrɛ oh na deɛ kɔ deɛ kɔ asɔre o okay yi o ti one day bi ɛna me bra na ɔhwɛ pentecost foɔ wɔn prayer tower so no mm. wɔn nso akɔfa sd ne group bi ne nada nti wɔn tu n'asen mm. ɛneɛ ɛnfiri yɛ fie hɔ me mbɛyɛ prayer tower leader ɛna mo sɛ ai prayer tower leader mi de kɔ yi ɛna mo so sɛ de ayɛ no sɛ me bra a yɛgɛ ne ho adeɛ wie a na masan waba bɛgye no adeɛ ɛna me bra nti menyɛ menyɛ prayer tower leader no ɛna me sɛ okay nti yɛ a na mede ɔmo bɔbɔ mpaeɛ ɛmɔ yɛ sɛ mbɔ mpaeɛ amen saa nti na mastate sua bible no kakra nkakra kakra nkakra

So yɛnenam mu saa na wɔhu sɛ no asɛ mebɔ mpae ma amanfoɔ na bi mu bɛkyekyɛ me nneɛma na o oh, yɛba mpaebɔ no yɛkɔ nti yɛkɔ dodo mango bi ase yɛ na friday bi a yɛkɔbɔ mpae wɔ hɔ me nanam de ɔmo kɔ mm. yɛbɔ mpae na amanfoɔ firi tekyima ba village hɔ afei na ade ne yɛ kɛseɛ mm, mm, ɛnam sɛ no pentecost wɔnwie university a yɛmfa wo sɔfo nti sɛ wo ho no akɔ bible school Ɛna me kɔɔ bible school me kɔɔ greater life theorical seminary hɔ na me kɔɔ school. ayɛ sɛ yɛn nsɛm berɛ yɛ akyi kakra nti mpɛ sɛ wobɛyera story no mm. girl no mm. wone n'asɛm no ɛkɔsii sɛn wohyɛ ase sɛ wokɔ oh, asɔre after mekɔ asɔre deɛ o oh, wɔte aseɛ sɛ yɛbɛtena mhm. nti wɔte aseɛ sɛ yɛbɛtena no mm. eh, ɔno saa na ne maame yɛ sɔfo maame
nti yɛtena yɛtɛkɛ two years ansa na yɛhave afɛ Mo ne no tena yɛn nso yɛ san take two years. Two years.
Ansa na. Mɛgɛ na ni adi. Ayi na ɛnyɛ easy. So ɛɛ eh, ɔmo ana me bra no ba back. Mm. Ɔba back ɔbɛgye na adeɛ na nam so me fa ho na me kɔ nyim no. Wo kɔ nyim.
Ɛhɛn bɛ saa tɛm na me kan bible me de amanfo bɔ mpae ne ade nyina bɛ na me twa fa nkyen. Mm-hmm. Ɛna ɔkɔ nyim yɛ. Mm. Nti ɔnyim yɛ no wontumi nyi ngu. mm-hmm. ɛna eh, ɔwoeɛ nti after awoɔ no mu no atam nyinaa na yɛwie eh, bible school na mm. sɔmɛ 2014 but ɔwo wie ansa na mewie bible school but ne nyinaa yɛ the same year 2014 2014 nti mewie bible school 2014 mm. but meba no yɛ wɔ 2014 january mm-hmm. Mm-hmm. so eh, bɛɛ six seven months time hɔ ana ɔmbɛyɛ ɔmbɛyɛ sɛ ɔmbɛyɛ graduation na mɛ na yɛ graduate akɔ ɛbaa bi Ntsi ɔwɔ no maame hɔ nyina no, ɔwo January, February, March, April, May, June hɔnom biara no na yɛwɔ hɔnom. Ntsi July, August hɔnom no na ɔbaa me nkyɛn hɔ saa area mu hɔ baabi, twenty fourteen. Ntsi obeduruiɛ no na eh, yɛwɔ dan mu saa na ɔkaa sɛ guy bi se ɔpɛ no na time a ɔkɔwoeɛ no ne ma eh, guy no behu ne maame mu ne ade. Ntsi ɔne me ntena biom na guy no na aba a ɔde ne car si akyire hɔ a ɔbɔ abɛn no so i thought yɛ na yɛ cracky jokes ma yɛ seresere mm-hmm. tina mi dwen sɛ yɛ cracky jokes a yɛ sere ɛna eyi na ɛsɛ na mi dɛ mi fa mu dan ah mi da ha anadwo bɛyɛ twelve still na ɔte hɔ ɔpakɛ ne nneɛma nyinaa mm. na mi sɛ ah wɔkɔ yi na ɔsɛ ghana na gyina akyire hɔ ɔfrɛ ntoɔ no deɛ ɔnwale bi saa de na mi ba na nya bɛyɛ seven months. seven months adi nti o gya ne. nɔkɔ asɛm ne sɛ saa tɛm no. na french ni bɛka sɛ la sous di ka près la di moi na kyerɛ sɛ wansi di kura wonni bi no no na mi ni ka près nti wa na ogya akora no hɔ na ɔkɔe nti na dɛn ntam a ɔwo yɛn wonni ka prɛ no na wo mu nsɛnsɛm no sɛnea ɛsi kɔ si kɔyɛɛ well to call a spade a spade me deɛ nipa deɛ ɔka asɛm aka nɔkorɛ me ba no ɔbɛyɛɛ lucky child okay in my life mm. aha ama up to date no mepɛ n'asɛm paa mm. eti da a yɛwoo no no nyame na hata sori abosom ɔdanwe abosom ɔdanwe abosom ɔdanwe ta no ɔda ha yi a mentwa torɔ da a yɛwoo 2014 no mm. fifth january 2014 na aka me sika nyina 50 pesos 50 pesos sase na ɛtumi tɔ abɛtie wɔ village hɔ ɛnti na maasoma bɔ ebi eh, philip yɛfrɛ no philip guhu ɔwɔ village ɔ today today kora ɔda so hɔ na masoma philip sɛ philip kɔtɔ abeteɛ brɛ me nti philip no de fa kyɛnse a ɔkɔtɔ abeteɛ no aba no ah wɔmba da satɛ na nyɛnyɛ nyɛnyɛ fon bi na kita me nokia bi mɛsɛ fon no bɛyɛ na mpekeɛ hɔ a na ɔmka sɛ patience awu ɔm sɛ ei fifty pieces no aka no so no ɔmo de kɔtɔ abete aba ala atmas na mo anum nyinaa hyehye mi na mi nan kuku mu wugu so bi na mi ho asɛ mi yam hyehye mi mm. asɛ mi ho yɛ mi pasapasa ɛ sika de sika bɛyɛ no.
aboa sika na malaria akyene bɛnyame ho aden nyame ho ahu hmm. nti hɔ na meka kyerɛ maame no sɛ o oh, maate na um, mekɔ adwuma ɔti bɔdɔm hmm, hmm. nti meba a eh, mɛyɛ meba a mɛbrɛ ne sika na ka no nyinaa ɛsɛ na ɔse 1.5 ha mehu 1.5 da wɔ wiase saa me na ma kɔde ka 1.5 afei na su de me o o huru me ahwɛ a mesu sɛ ebi a obi twam na osokore nti ee brabo nsuo bɛba because na me nya 1.5 wɔ wiase da na ma kɔde ka 1.5 150 cities o
sentence 1.5 ne iska That sɛ five thousand tìmí tọ́ abẹ́tí o. Mm, mm, fifty pesos.
Hmm. Tìmí tọ́ abẹ́tí. Ajá.
Na ti sɛ mímí mu nyinaa time ɛsɛ mɛ nisa tata mɛ ni wò níbi mɛ akyi níbi ɛna mɛ kɔ nyi mu bi ba na nipa na wò mɛ akɔ bɔ ka One fifty. Na meka kyerɛ sɛ metua. Mm. Na mekɔ adwuma wɔ tiebɔdɔm. Mm. Na meba a mɛba betua sika no. Mm. Me wa na mewɔ fie menkɔ adwuma bi wɔ tiebɔdɔm. Mm. Mewia wiase wɔ ho deɛ wobɛka ma wo ho biara no ɛba mu. Ɛti mekaa saa no ɛna mekate kɔ no nti na mewura dɛm akusu because na menni option bia wɔ baabi ɛna menni hwee a mefa akɔtɔn na manya 1.5 menni hwee nti na deɛ aka nyina sɛ mekɔhyɛ dɛm akusu because asɛm aba nti mewura dɛm hɔ a na kɔɔ foforɔ baa nti meyam hyee me bɛmehwɛ na yɛ me maame kumaa ɛna me pekeɛ nti me nya bɔ mama ne akyerɛ no ɔno so kwasi ɛsi no kuma ɛyi nkurɔfoɔ bi sɛ ɔmo pɛ nipa mu mɔko twa blog o wonim twa sɛ a ah, menim twa papapa ɛtwa brɛ mehu sɛ yɛtwa blog koraa da o because mekɔ tena sunwan hene hɔ noma mehu a ah, menim twa twa brɛ blog menim twa papapa ɔsɛ neɛ brɛ kaa sika a mede bɛfiri village hɔ akɔ tekyi man no menni bi ɛna me nso yɛ type a me mma nipa nhuni sɛ me ho kyerɛ me ɛna mentumi nka nkyɛn me maame kuma sɛ sɛ nim kaa sika na me brɛ asɛ saa no ɔbɛsan apɛ obi foforɔ koraa wonyɛ serious nam sɛ mɛkɔ fam koraa meka biribi asɛ mɛfa akɔ nti boy bi yɛfrɛ no martin na ɔmotɔn kan dɔkono ɛwɔ yɛ village hɔ nti medɔ na ne bicycle so nam sɛ martin mamfa wo bike ngye ade wɔ nsum ha mmra ɛtɔ da adi turo ɛtɔ da atorɔ yɛ paa ɛna mefa bicycle no menim sɛ bike no ɔbɛnya na anwummerɛ bɛ mede bike no kɔ ɛna metena so from six months from agosa to ayi ɛ ɛ kachima ɛna me baeɛ
nti mebɛduruiɛ ɛna me ne kuma wɔn gye phone ɛna wɔn gye bicycle nom so kaa ne mu mfona mo nkɔ ɛna yɛkɔɛ yɛkɔduruiɛ anwea bɛyɛ four trips sɛ five trips ɛna esum hɔ yɛbɛtwa ne nyinaa blɔk. Sɛ Awurade nkurɔfo yi fa me paa na nka twa five trips yi nyinaa wie nka menya sika o. Nti menim yɛ bɛ na meyere me ho meyɛ ɔmo sɛ yere ho na san ne tiri so fa nso pete so na meyɛ ne saa. Nti mefrɛ ne tɛn ma ɔmo na ɔmo bɔ mefrɛ ne tɛn ma ɔmo na ɔmo bɔ. Ɛna ɛɛ eh, maa no yɛwie adwuma na ɔto yɛ ten cedi day mm. ɛna ɔde de sika yɛ two cedi a day nti na yɛ twelve cedis ɛna ɔbaa me nkyɛn na ɔse Kɔ deɛ, na ɔkyena ɔbɛba. Nso ɔkyena ɔbɛba. Ɛneɛ maame mma wo ɛyi one point five na nka fa too ho. Mm. Na nka ɛɛ woyɛ adwuma kɔ nyina na nka yɛ tete wo. Mm. Na ɔno nim sɛ mm. five trips no mɛdwane. Mm-hmm. Eti ɔma me sika na alɔke me. Ah, na ɔno ɔnim sɛ mema ayɛ hye koraa na meme nam ano. Eti ɔka saa na nam sɛ oh no lie no lie. kyan me yera wu na nka me pisika kra ya koma ɔs ah ɛna mam nye 2 million ma wɛ ɔs hwɛ 2 million ɛna gya so gya so ntɛntɛntɛntɛm akwa yi kan ya pɛ pa na oyi 2 million ma me bra me na nka na ɛteɛ nkora ɔmo dan de foforɔ abɛ pie so a yɛtwa na ɛteɛ no foforɔ saa da na na me ho dene no nti yɛ kwa na ɔtete firim saa na yɛtwa bɛyɛ two trips wie na mate me ka na afei yɛtwa deɛ aka no ma nya mfa so ewie na ɔsɛ nya adwuma ewie na ɔsɛ nya adwuma me so na menim pa yɛ bɔ paa ɛnyɛ nnɛ o mm. nti na man no hɛ abrawa ni o na meyɛ mebɔ mpaeɛ ma no mm, mede mpaebɔ taa n'akyi sɛ da biara no adwuma bɛba nti ɔma me sika o mea mede mbɔtɔm sika kɔyɛ akwankyerɛ ma no sɛdeɛ bɛyɛ because sɛ anyɛ saa menni kwan a mefa so a mɛhwɛ mba no nti for the past saa six months no nyinaa deɛ meyɛ akwankyerɛ ma man no na adwuma ɛkɔ so na ɔno nso nim o hmm. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a menya adwuma hmm. nti yɛwɔ mu a na me ne boy bi kennedy ɛkɔhyia wɔ baabi ɔno ne maame de comfort nam so de comfort maame so de comfort nti eko hyɛ didi di nkɔmɔ a ɔyɛ mason ni nam so na dabi ɔmo kɔ adwuma na ɔsɛn ani ti na akɛ last Ayi anwea trip etwa wie a yɛ break yɛ adwuma adwuma ni hɔ biem ɛna mekɔ hyia Kennedy na ɔno nso yɛ mason ɛna mede masɛm tu no no ah problem ni wɔ bra ɔno wɔ anya adwuma koraa bra yɛ wɔ adwuma masa shango wɔ adwuma wei wɔ adwuma ɛna megye ne namba nti dan bi ma nkɔ adwuma na mfrɛ sɛ kyan a yɛnkɔ adwuma wɔ sɛ ah bra bra bra adwuma wɔ hɔ na ɔtu moto na ɔbɛfaa no ɛnoa no no nti ɔno nso gye me tu no ɛkɔ motorway kakra nkakra saa te na wɔn de ɛbɛ twenty cedi na yɛkɔ a wɔn tua twenty cedi thirty cedi bɛ fifty cedi ne adeɛ ankakra nkakra ti na emu ayɛ du nti somewhere twenty seventeen hmm. na asɛ ma tutu so anya sika kakra hmm. ɛna. na mi mmerɛ mu kakra nti sɛ metie nkɔmɔ no a ɛyɛ

Mm. Uh, we feel outside that. Oh, after you jai you know, uja akora no hoko, na akora no seven months. Seven months. Mm. Ena uja akora.
Sister bi, a friend of mine Jane, no we village yo. Mm. Until no ye kuku, na mko bona mane se situation makumni. No so enya hwe. Yeah, member ji kuku anopa bia. Mm. And for my sister nya me shira no pa. To on kita akora na kopem se akora start so di fufu ni ade a kakra kakra kakra. To mo ye nkwan bia na omama mu api na yasese bia ma no. Saa ara na yɛka koko no. Koko no, mekɔtɔw abɔnten a, na masan de abi si gya so. Na emu api bebree, na afei mama no adwo na matete ama no saa anɔpa awia anwum but ɛtɔ da tumi sɛ ɔpɛ no fo bɛde ɔnya no fo nom nti na ɔde sum saa na agya ɛde na nam mu ara nti taa ma kakra baa me nsam no na mede me yi firi m baa tikyiman mbɛhan store dan mɛyɛ mpere yɛ ho nkɔ mede mpemfifi mu kakra mmerɛ a Ɔ, wohyɛɛ ase akora no bɛdi wo nkyɛn, seven months akora ɛbɛdi wo nkyɛn no, mm. ahohia bɛn na wokɔ mu, wokɔ adwuma, sɛ nana kwan bɛn na wofa so wokɔ adwuma? Oh, eh, lady no gye akora no anaasɛ wode akora no hyɛ w'akyi kɔ adwuma? Nɔkwasɛm ne sɛ, eh, Canada nie, Brian ne Nyame nhyira wɔn paa, wɔn hu me problem no, ɛti mm. sɛ wokɔ adwuma a, Wotumi de no ma wɔn. Ɛtɔ da nso a, sista bi yɛfrɛ no sista Martha. Ɔno nso agusa, Nyame nhyira no paa. Ɔno nso suso me mu nkakra nkakra saa kɔpem sɛ yɛtumi gye yɛn ho. But yɛ move back akyi mae no, ɛnde sɛ wokɔ adwuma na woannya obi amfa no ama no a, wode no kɔ adwuma no. Bɛ boys no na wɔte m'aseɛ. Bɛ sɛ menya obi a, yɛ a ɔgye no. Ɛyi Obolo maame mu, wokɔ baabi a wɔtumi gye no na makɔyɛ adwuma na aba. But sɛ Wɔn angye no deɛ a, boys no so te aseɛ. Na de akora na de kɔ mu ɔta work no. O de akora nhyɛ wɔn ti kɔ mu. Ɛɛ na wɔn na ka de bɛhyɛ.
O de bɛhyɛ ɛkyɛ akɔ mu ɔta work no. Na waba. Nti ne nyinaa nkaka nkakra saa na agya. Ɛɛ yɛde ne nna mu a yɛde bɛduru ha sɛ nom. Nti in fact makɔdi akɔ yɛ ni ase hwɛ ɛtɔ da a na sika nni hɔ. tam ɛba tikyiman no hmm. menya sika kakra nti na ɛntumi nhan ɛɛ proper single room hmm. but mede sika no so nyina kɔhan single room a yɛnnya deɛ bɛdi hmm. na nkɔhan store dan nti na mpoma anim biribi anim ɛna na yɛde student mattress bi atum na mene akwadaa ne dam Nti emu na ɛdaeɛ a nti na. Ɛkyerɛ sɛ abɔfra no ne maame antwa n'ani ammɛhwɛ n'akyi biom from saa seven months na ɔde akora no maa wo no. Hmm. Maame no antwa n'ani ammɛhwɛ akora no biom. Na mekɔ Kenya ase ɛna girl bi ɔte sɛ hmm, ɔno na ɔhwɛ akora no ɔdwedwe ma kɔ hunu akora no maame ansa nti me ba no koraa no ɔmo kɔ baabi a na yɛte no ɔmo kɔ me maame mu hɔ Dase na maame nso firi koroboa ba tekyi man ɛna ɔkɔ wɔn ka kyɛn sɛ ɛnyɛ ne maame na ɛyɛ wei na na ɔgɛ obi wɔ hɔ nti na ɔdwen sɛ ne maame ne saa girl hmm because ɔna ɛyɛ maame yɛ odi kan hu no nti ɔdwen sɛ ne maame nti ɔkɔ na obi san sɛ ne maame ne mama dɔkas anaa sɛ ne maame ne mama patience
ɛna ɔka kyɛn sɛ ne maame ne mama patience ansa na akora na egye atum sɛ Ne maame ni, bɛn na onim no. Mm, nti wo ne akwadaa no nkwa ne hwɛ store da mu sisi. Mhm. Nti kɔ ase furu. Eti tam a yɛwɔ hɔ nyinaa no, mm. ɛtɔ da na ne mu ayɛ den. Mm. Sika yɛ nyaa yɛ no, yɛkɔ han wei a ɛmboa. Ti na ɛwɔ sɛ yɛde bɛ han na sika no so ate hwip. Ti na ɛwɔ sɛ yɛsan tususu kakra ti yɛkɔ a obedi bi medi bi. na yɛabɛto susu two cities ɛɛ wɔn wɔ ɛyi bi ankovan yard mm. wɔn to susu ɛwɔ ha mm. ti hɔ na to susu saa na mebɛnya one point five
wow two city two city saa one point five ɛna me meyɛɛ mede kɔtɔɔ time ɛwɔ astas ate na ma wi bible school no mm, mm. nti na ma ɔsɔfo ɔwusu hɔ mm. ɛna sɔfo ɔwusu nso kasa ne ne gya mu no mewɔ no hɔ na ɔyɛ good ɔno kora na mede mba no to no ɔsɔ me mu kama paa but Saa Believers Prayer Ministry International foɔ no, wɔn ne asɔre bi na ɛwɔ Taku, me werɛ afiri asɔre no din. Wɔn ka bom yɛ program. Wɔn yɛ program no wieɛ no, adonako sate na waben o. Sa.
Aba.
Na from 2014 na bɛsi saa 2019 no na me me nim m'asɛm bia because na sika ni hɔ a bɛkɔ akɔyɛ m'asɛm. Mm. Eti ma nfa ba menyɛ hwee na metuo nti kolikoli na na mebɔboaboa no a. Mm. Nti that time de metumi ben me ho yie. nti program n'ase no ɛyɛ line by line o oh, sɔre mehu sɛ fa ho sɛ nokorɛ sɔre mehu ne nti mekɔ line wɔ esi a na mafiri akyiro na meba na mekɔ ne sei nti menyɛ wo sɔre wo sɔre wo mm. dabi dabi ɛduru so ɛduru so wokɔ so bɛfam ɔho asɛm bɛba wobɛka ne nyina meka kyerɛ wo yɛstate program no wɔn de mic hyɛ nsɛm twelve o'clock mm. me preach twelve thirty na ma preach awie me dɔm bɔ mpae ma ɛbɔ one anadwo thirty minutes prayers mi wie nam so bia ntena ase nam starte fɛɛ seat mm. nkɔm sɛ panyan next one panyan next one panyan ɔno sɛ ɛbɛpɔn fɔ na fɔ abɔ na afei ne nam aduru amfini. ne hwɛ na ɔmo dɔɔso.
asɔre mmienu na aka bom. wow asɔre baako wɔ tuobo dɔm kwan mi wura firi asɔre ne din mm. ɛna ayɛyɛ deɛ na ɛfɛ believers prayer ministry ti asɔre akɛseɛ mmienu na aka bom na ɛyɛ watch night. ɛna me na meyɛ prɔfɛt a megyina mu mm, mm, mm, eti ah, mebɔ saa na ɔma frafra menim o menim o duru a ɔbɛgye wo deɛ panyan panyan panyan nti ɛbɔ ɔfo ɔfɛ ne nam aduru amfini ɛna meka kyerɛ m sɛ mohyɛ me sɛ fɔ yɛbɛpɔn mempɔn ɔm sɛ toa so mebɔ saa na sesa bɔ na ka lines no bɛyɛ ten bi wɔ nkyen sei mm. ɛna meka sɛ mentoa so anaa mepɔm sɛ toa so ɛna so meka sɛ na ten abɔ awia pie watch night na mpɔn yɛ watch night no ah! wahyɛ nkɔm afiti anadwo no ama ade akye saa de no ma bi o ɛsɛ deɛ api mmaya no ha me dodo ah ɛtwe kai ɛsɛ no ma ben papa ɛyɛ ah nwako meka me nkɔm sɛ bi a menim baabi asɛm no yɛ ɛfiri bae ma bi ɔba sɔre ɔba nam sɛ Wotwi kia, wode kia no bɛkɔ akɔnya sɛ wɔ nkentampɔ kwan so. Akwa nsɔre sɛ no wɔbɛsɔ me na no wɔbu nkotodwe, papa panyin o. Mm. Ɛna, menam sɛ adɛn? Ɔsɛ ɔtwi kia, wɔalodi bidie, ɔde kɔ akra a. Mm. Bɛsisi ne sisi ɔmmra asɔre, ɛsisi ne sisi ɔmmra asɔre. Ɔsɛ mm. kaa ne so accident.
Wow. Nti, saa nkɔmhyɛ no ada no mehyɛɛ no ahu. Mm. Mehyɛ nkɔm wɔ hɔ bebrebe, saa da particular nkɔmhyɛ no. Masa. Na ayɛ a honhom bi na ɛka gu wɔ sum anaasɛ. Ah, mi dɛ mi nim dɛ mi ka.
Sɛ mi dɛ mi kasa.
meno sɛ meyɛ din a sɛ nei no meyɛ din koraa na asɛm a ɛbɛsim tim no saa na bɛba saa na yɛ a ɛteɛ nti menya yɛ pɛ na ɛyɛ a pa na mekɔ ɛna saa time so no na mepɛ sunsumsɛm mm. ɛna because of na menhyɛ da nyɛ basabasa nti no mm. na sunsumsɛm no ɛmu yɛ tik mm. kama mhm. ah, ah. kyama gyae saa time ah, saa time na mabi o sɛ mensan nya ne saa bi mpaa deɛ anka mepɛ o Ah, hmm.
Na disa wasan utan chu. Oh, and then mintim enye enye my guy. Memory. Um, amra. Hmm, life is not easy. Ohun hun sama gina no. Hmm. Ɛɛ saa nso no, na w'abrabɔ, wo sikasɛm na ɛte sɛn saa mmerɛ no? Ɛɛ. O, ɔdɔ bɛko, ɔn sɛ akurasi ni akura nim sika o. Data mi bɛyɛ no, na deɛ mi yɛ bia, na mi yɛ ni free. Ɔn nyɛ kapɛ. Na mi ngye sika. Aka ma ɔbɛ pem nɛ, nti mi namfo asɔfoɔ no, bim kura mpɛ m'asɛm. mm. bi wɔ sɛ kɔdeɛ deɛ adwuma no ɔbɛyɛ obi ɔntumi gye sika ma wo mm. nti wofrɛ no program na ɛbɛbɔ ka mm-hmm. mɛyɛ adwuma no bɛte ɛyɛ na nipa ho yɛ mmɔbɔmmɔbɔ mm-hmm. menim sika gye nti sɛ meyɛ adwuma na a na nipa ho yɛ mmɔbɔmmɔbɔ mm-hmm. saa mmerɛ no a wohyɛ nkɔm no nyina na sɛ woda so da store dan nkɔm a na mewɔ store dan no saa tɛma na meyɛ saa deɛ no nyinaa no na ɛɛ menim sɛde magye sika sɛ mede asɛm na mate na meka akyerɛ wo ɛna makyerɛ deɛ ɔbɛyɛ asa nti mma me sika ɔma me sika ɔ haya nti after saa program no yɛbɛdu fie no saa na gɛ bi fili me saa na gɛ bi fili me na gɛ ne tete me nsɛm
abusua

Rev. Chairman. Yɛnkɔ lodge nsɛm yi. Okay, uh, chairman sɛ yɛmfa nsi ɛti yɛmfa nsi a. Lodge, um, time mi bɛwura mu anaasɛ mempɛ mu lodge? Ɛyɛ kwan sɛ nipa ne ba mu a. Hmm. Woba lodge mu a bɛtɔ fɔm. Hmm. Fɔm no, ɔmo tumi tum, ɔmo tumi ti so. Hmm. Nti bɔ price na wanhwɛ yi a ɛbɛkɔ akɔfa asɛm aba. Nti, um, for now, for now no, wode frɛ me. me number na ɛda ani no na yɛn di ho nkɔmɔ ɔba a ɛwɔ sɛ woyɛ adwuma ansa na wabɛdwan ne lodge ɔdwan ne a yɛhwɛ sɛ wɔ adwuma no sikasɛm bɛkɔ so na wa eh, wabɔ ho ban fi ɔtamfo nsam te sɛ nipa no nya adwuma na ebi a ɔsɛ ɔba a na moapa adwuma ma no ɛno so ɛ biribi saa ni hɔ no yɛmpa adwuma mma nipa wɔ ha yɛ sɛ ebi a wowɔ lodge no na yɛakɔ meeting wakɔhyia mp bi wakɔhyia ɔhene bi na wafa nadamfoɔ Ɛne deɛ saa wobɛtumi de wo namba ama no mm. na anaa adwuma wura bi a mm. aha na celebrate bi a mm. na wagye ne namba sɛ adwuma bi na ɔbɛ link wo deɛ a that one fine aha bɛ sɛ lodge mpa adwuma mu adeɛ mpa adwuma mu ɛna ɛwɔ platform celebrities o lodge no ei adewa kɔ paa sɛ mesum yɛ celebrity Dabi bi na wie obi a ɔtwe ayɛ. Celebrities yɛ ka bi te sɛ ebi a Shatawale sɛ akɔdeɛ mo level no ebinom wɔ mu. Ɛɛ bɛ lodge mmerɛ mu no hmm. wɔn bɛtu obi wɔ lodge dɛm a ɔnyɛ lodge ni. Okay okay.
Nti mi kura ntumi ka nkyerɛ mi sɛ mi yɛ lodge ni. Hmm. Ɛnyɛ adwuma saa unless sɛ wabɛto no sɛ yɛn nyinaa ti meeting ase ɛnna ɔyɛ lodge ni. Nti wakɔ wakɔ lodge meeting ahu Shatawale da. Mennim baabi a Shatta te, mennim ne fie, mennim ne ho whereabout. Na wo sa akɔgye wɔ lodge mi ti. Dae dae. Wohu celebrate bia wɔ. Me se wɔn bɛto obi wɔ lodge mu a. Nti mibisa sɛ sɛ wokɔɔ yɛ no wato obi wɔ hɔnom saa da like. Obi. Obi saa sɛ ebi a obi a ɔyɛ celebrate. Deɛ yɛbɛka ne sɛ. Masonfoɔ wɔ mu, kapentafoɔ wɔ mu, anwomtofoɔ wɔ mu, ampifoɔ wɔ mu, ɛɛ nnwomtofoɔ wɔ mu, asɔfoɔ wɔ mu, ahemfo wɔ mu, ampi wɔ mu, biribiara bi wɔ mu. Ahaa, deɛ ebetumi aka ara no. Yɛ deɛ deɛ yɛn gye yɛ korɔnfoɔ anaasɛ adwuma a yɛde wobɛkɔ police station ɛne deɛ yɛn pɛ. Obi ɛbɛyɛ lodge ni, saa na ɔyɛ amrɔba. Yɛwɔ ayi bi na mede bɔ m'asese nti mede maa no ɛyɛ ɛyɛ ɛnyɛ kaabere o ɛyɛ suma yi ketewa bi yɛde nwera fufu na asɔ so bɛsɛ saa suma mede bɔ m'ase na ne funuma te sei na ahoma asɔ so na ahoma asɔ so nti mede bɔ m'ase sei na sɛ wote sɛ hwan na ebi a wobɛyɛ mbɔne a wobu wada nti wotutu koraa mba mm, mm, mm, ɛno ɛho nneɛma bɔne nti sɛ wofa mo ho adwen bɔne kora mpo a wofrɛ no ɛnyɛ adwuma ɛna mede ma san wode kɔ rɔbi ɔkɔyɛ kye no saa ɔda so dɛm
na okay ɔn bɛ ka kyerɛ yɛ sɛ nim no nti okay nti ɛɛ eh, meyɛ sɛ mewuram too much a yɛka mbɛkɔ mm. nti ɛɛ eh, anyɛ hwee no yɛbɛ yɛ de life story no bɛkɔ akɔsi lodge no nti a mepɛ sɛ mewuram too much nti sesia no sɛ obi bɛpeke forms no a ɛɛ eh, sesia no price no nhyɛ da nyɛ wei yɛ price no ɛnyɛ stable mm. mhm. nti ɔnfrɛ wo nti wode frɛ me na yɛndi ho nkɔmmɔ but wonyɛ adwuma mɛmba ha Obi a ɔnya adwuma. Ɔnya adwuma a ɔntumi mma ha.
Korɔmfoɔ nso mma ha. Korɔmfoɔ nso mma ha. Ɛna hwɛ sɛ wanya boro twenty years. Okay. Ansa na waba. Mhm. Ɛna sɛ wonya adwuma biara na wɔ ada problem biara so na wobɛbɔ mpaeɛ deɛ a, ɛnde lodge mu a honhom ne wɔ hɔ yɛde bɛbɔ mpaeɛ ama wo. Deɛ wopɛ sɛ wobɛyɛ biara wobɛtumi de aba abɛyɛ na wokɔ. Bɛn deɛ wonyɛ lodge ni lodge fo ɛkɔ meeting a wonkɔ bi wɔn kɔ Burkina wɔn kɔ Togo wɔn kɔ Benin wɔn kɔ baabi a wontumi nkɔ bi aha bɛn deɛ wobɛbɔ mpa yɛ deɛ ahohom ɛwɔ ha no ɛde bɛ solve problem ama wo. Okay.
Mpatsɔ na kyɛ sɛ wawie. Mpatsɔ ani.
Ɛɛ abusua ɛɛ aha yi ɛna mmerɛ bɛma yɛ kwan na yɛde my life my story with Reverend Agye Kɔdeɛ ɛɛ Grandmaster African Lodge aha yi na yɛde part one bɛsi Eh, me din ane Adomako. Eh, wofrɛ me a, megye so. Mesrɛ wo, sɛ ɛyɛ wo first time a wohwɛ channel yi a, anaasɛ wohwɛ eh, yɛ yɛ dwumadi a, mesrɛ wo, na woasubscribe de ama yɛn, na afei nso woahyɛ de ama yɛn, na ama afoforɔ no nso, wɔatumi ayɛ dɛn anya afotuo bi afiri eh, deɛ eh, ɛnɛ nkɔmmɔdi bi a ɛkɔɔ so no. Sɛ wohyɛ abrabɔ no ase na akwansideɛ bi bɔ w'akoma a, na ɛno nkyerɛ sɛ wɔba mu bu ama wogyae deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ. Kɔ so ara na toa so. Na baabi a wokɔ no wobɛkɔ akɔdu bi. Nyame nka wo, Nyame nhyira obibiara. Bye bye, yɛbɛsan ahyia.